हे आय के बाद देखली उ गाछी में नै त रस देवी माय के चढ़ौना में भर देबू करिकबा आ हे गे करिकिया सब तू सब पहिले टप है खेत में टंगरी ना तोड़ देलू ना त हमरो नाम नै एक बाप के बेटी छ त आब ये टाइप क देखा ये आय कते घास काटबै ये यू घास काटे छी चोराइए के हमरा त बड़ डर लगे कोनो देखते नै कोई भौजी आय अलिया कोन काम से कर छी कोन काम से ये अहाँ नै जानै छै बहाना बना के कटबै नै त बढ़िया अहाँ घास काटबै त चल जतै के होतै जामुन वाली नै और रुकू नै ये हम जे घास काट लेबै नै त बढ़िया होतै आ ई खेतो वाला नै है कनिका घासो भ जेतै हमरा आय भौजी अहाँ अयली घास काटे हम सब तो अयली जामुन खाए घासे काटते काटते अहाँ समय बिता देबे तो हम सब जामुन केना खबै ये बड़ी यहाँ जामुन आइन छी जाओ ना मुँह में गाछे रोप लू ना जामुन के बेसे जामुन जामुन कर छे आ ढिमकी जब सुनत ना तब बुझबी यहाँ के कथी करत आए भौजी अहाँ अपन काम तो कर छे हम सुन तो जामुन खाए ला एलिया ने यही आप घास भैया गेल आप जाए के तो हम सोचना ही छिए तो चल तो तो चल ए ए ए ए ए

एगो लड़की पर हाथ उठबे छै ए एगो लड़की के जूतो लगे मारे छी हम जमौरा नहीं करू चुपचाप भैया से खेत में से निकलू अहाँ सबके रस्टोरी नहीं कैल हम हम अपना माल जाल लागी रोपने छी कि यहीं के माल जाल के लागी रोपने छी हम आय आही के रस्टोरी कला त कावल लालपुर दा देखाव त कहे जे छी रसीली लालपुर से खोजे वाली हाकिया छी हे बेसी हमरा ला नहीं बाजू पड़ोसिया छी हम जे जानती कि यहाँ के खेतन त थुको फेकला नहीं आती हम खेत में हम

सार चोरनिया सब नहीं तर बाप के खेत रहे जना चल अबैया दुए दिन पर हमें अपना जनेरा के दै छियै एकरा बकरी के सार बकरी के बकरी बहू के भऽ जतो जने हमर जनेरा खाबे सार बकरिए बहू के भऽ जतो खाइत रहिए बकरी के कहा दूर अथी करैया अरे भाई हम्म हाँ भैया अरे भौजी तो घरे हेबे ना करे कोने गेली भौजी तोर घीबा के जनमल सा आय आय लाज बीच नहीं होया दुनु का कनको जुआन ढहा सब घर में मात्र होता त खाए लागी छी कथी वाला भौजी कल हल्ला करी छे ते वो जे हमर सौतिन के धिया पुता सब सब जामुन पाए लटकल लाज बीच नहीं होया कनको है बारी में जे धिया पुता सब सब चीज नुकसान करे है आ वो ला जाकर दुनु सब चीज के देख रेख करब त कथी देना घुनाठी पकड़ ले आए भौजी सब जामुन तोड़ लेल की है हम तो ओकरा बेचे लागी रहले रखने अब तऽ दू सौ के किलो है दू सौ के कोनो भाभी खाए वाला चीज को दूगो धिया पुता खाए लगी तो की भए गेलै चुपचाप निकलो दोनों जाओ बारी में कहली कि भौजी ओ छोरा के केने जाए लगी हम न जइबे ए हमू नहीं जेबे अकेले पार्टी वाला सब घर में ने कहता तो खाए मत रे। निकाल चुपचाप निकलो जाओ जल्दी जाय छी आ कोई कतबो का हाथ तोड़ा दिया जामुन तो तोड़ा जे देली नहीं आ हमरा भन्ना को लागल तऽ काट के फेंक देब चलू तऽ ओकरा दे- ये गाय के होय। ये ये रुकू ना ये कते फरल है जामुन ये आ देखियो ना गाछियो के एकर फरल है ठिमकी के जरनिया के ये ये भरत है लगा तोर ये चारू को ढेपा फेंकै छियै ये यह है भरत है हे ना तऽ नहीं टूटत बहुत यो इसे गे माय गे झाड़ू भौजी ये दिया के दमा

अपना भौजी जैसन राड छे तू ए छोरी के तू कम बदले ना त परबे त काट देबो हां ये ये ये अरे रुता ये बाप के बेटा छे तकन काहे के देखै त देखो भौजी बाप ने जा बुझली ना हमने सामान नुकसान कर जाने बाप पे जाई छी ना हे त यहाँ ओना केला बच्चे हम अहाँ दुनू के के बौआ बौआ कहै छै ये जामुन के गाछ है जामुन लागी कोई रोकलक है अखन का तोड़ लेलके त की भ गेल त करे तोड़ लेबे 200 के किलो बैग बिकाई है हे नहीं ओना बाजू कह दै छी हमरा से दोसर रुपया लऽ ले हमरा कनिका तोड़ दू नहीं बौआ

गे दैया पठवा ला तऽ पठा देले दुनू छौरा के लेकिन हमरा तऽ डर लगैया कोनो केकरो तोड़ नहीं दे केहन ई टाटे वाला सब से ओहने लुटा देते जाय छी एक बेर देख कोई होय तऽ नहीं गाछी लो ओ

हमरा डार दुखा गेल बिछते बिछते हम सब आया बैठ के खाए छी अहाँ सब तोड़ू खाओ रे कते मीठ जामुन है हाँ ये हमरा नेक है लेकिन ऊपर से मार है ना से फचरा जाए से हमरा केना ने मन भ जाए हम ये हबर हबर खाओ ना सच बात कहै छियै ढिमकी पिताई है तऽ पिताई है लेकिन ओकर जाबू ना

पैसा हाँ पैसा पैसा खत्म कर जामुन हमरा आ, अथी कर लगे छै नहीं देबै आब। नहीं देबै पैसा तऽ ए नहीं देबै अपने मने नहीं देबे पैसा नहीं देबै कथी कर लेबै कऽ कऽ देखी तऽ ए पैसा दू ना हमरा तऽ पैसा करही बात तऽ बिजनेस कर से बिजनेस